Olar ýok etmek üçin ýaradylypdy. Öňlerinde hiç kim durup bilmeýärdi. Roma beýle adam bilen gaty az garşylaşypdy. Çünki başlarynda bir sähra ynsany bardy, basyp almaga suwsaýan bir sähra ynsany, Attilla. Milatdan soňra üç ýüz togsan bäşinji ýylda Kawkazda dünýä gelen Attilla durmuşa kynçylyk bilen başlapdy. Dädesi ol kiçijek wagty ölenden soňra ol ýeke özi galypdy we ýaşap bilmek üçin sähra sygynypdy. Emma, sähra başga bir ýere meňzemez. Sowga ynsanyň dersini ýakar. Sähralar adama açdyr. Belki-de, ilkinji gezek şansy bolup, açlykdan öljek bolýan wagty kakasy tarapyndan tapylypdy. Atilla we agasy Bleda bu saýada hun hakany bolan kakalary Ruanyň ýanyna ýerleşdiler. Ol wagtlarda Roma imperatorlygy öňki güýjüni ýitiripdir. Günbatar we Gündogar imperatorlygy diýlip ikä bölünipdir. Şeýle hem Demirgazyk Afrikadaky gozgalaň we has erbedi kowumlar göçi imperatorlygyň janyny okaýardy. Wizigotlar, wandallar, frenkler, langobatlar, ostrogotlar, dürli, jermel, kowumlar ýaly wagşy kabylalar Demirgazyk we Günbatar Roma imperatorlygyny talaňçylyk edýärdi. Bu kowumlaryň iň gorkulusy bolsa iň demirgazyk Aziýanyň ortalaryndan gelipdi. Hunlar beýleki halklar özlerine ýaşap bilmek üçin toprak gözleýärdi we Romanyň içine giripdi. Emma hunlaryň niýeti gaty başgady. Hem toprak, hem altyn, hem-de kümüş üçin öňlerine gelen hemme şäheri çekilmäni ýok edip biljek goşunlara eýedi. Hem Günbatar, hem-de Gündogar Roma bu sebäpden hunlar bilen aralaryny gowy etmek üçin çabalaýardy. Köp gezek uly mukdarda pul hem beripdiler. Hatda garşylykly ynamyň nyşanyny görkezýän bir däp edip, nesili dowam etýän çagalary taýýarlamak üçin biri-birine beripdiler. Romanyň nesilli çagalary bir hun ýaly ýetişýän wagty Atilla hem ömrüniň bir bölümini Roma saraýlarynda geçiripdi. Ol wagtlarda tötänleýin bir zat boldy. Hun döwletiniň uly hakany Attillanyň kakasy Rua öldi. Bir rowaýata görä, Ruanyň Atillanyň agasy Bleda tarapyndan zäherlenendigi aýdylsa-da, hakyky bir subut elimize çenli gelmändir. Türk däplerine görä, beýik begleri uly gurultaýy gurup, mirasdüşerleri tarapyndan ülkäni iň gowy kimiň ýöredip biljegini düşünip, hakan seçýälerdi. Emma Atilla we Bledanyň. işlerini şansa goýmak ýaly niýetleri ýokdy. Bu sebäpden hemme mirasdüşerleri we garyndaşlaryny ýok edenden soňra ikisi birlikde başa geçdiler. Atilla, ilki bilen gozgalaň eden kabylalara we Biziň Bizans diýip atlandyranymyz Gündogar Roma ugrukdylar. Bizans söweşlerinde Stambulyň öňlerine çenli geldiler. Çanakkale we Trakyýada birnäçe sany söweşi gazandy. Söweşlere şaýat bolan zamanyň taryhçylary ölüleri sanap bilmediklerini we ilatyň möhüm bir bolan bir böleginiň gul edilip hunlar tarapyndan alynandygyny ýazypdyrlar. Mundan soňra Ýunanistan we Balkan ülkelerini talaň eden Atilla we esgerleri täze basyp aljak ýerlerini planlamak üçin ülkäniň paýtagtyna döndi. Atillanyň bu gozgalaňy aslynda beýleki toplumlara göz gorky bermek üçin edilipdi. Bu bölekdäki gyrgynçylykdan soňra hemme Ýewropada Atillanyň ady gorkynyň we ölümiň sinonimi bolup atlandyrylmaga başlady. Indi bolsa Atilla gözüni esasy niýetindäki zada dikipdi. Günbatar Roma imperatorlygyna, günümiziň kartasyna görä Germaniýa, Poloniýa, Awsturiýa, Fransiýanyň uly bir bölegi bularyň hemmesi hun goşunlary tarapyndan basylyp alnypdy. Hunlar, toprak elde etmekden başga-da altyn-kümüş gözleginde bolandygy üçin, giren ülkelerini talaň edip, ol ýerde öz isleýişlerine görä bir parç tutan goýup, göçüp-gonup ýaşap, öz ýollaryny dowam edýärdi. Göçüp ýaşaýan hunlar şeýle bir altyn ellerinde edipdirler welin, häzir hem geçirilen ýerlerinde, Edilen gazmalarda uly bir mukdarda hazynalar çykarylmakdadyr. Bu taryhlarda Atillanyň agasy Bleda öldi. Käbir jedellere görä Atilla tarapyndan öldürilendigi aýdylmakdadyr. Emma bu bilginiň bir sany hem subuty ýokdur. Hatda Bleda Hyrslary bolmaýan birisidi we Atillanyň ýardamçysydy. On bir ýyl boýunça ýardamçylyk etdi we bilinmeýän bir sebäpden öldi. Nyşanda bolsa, Fransiýanyň uly şäheri Pariž ýaly uly şäherler bardy. Hunlaryň has öňe gitmesi Romanyň soňy manysyna gelenligi üçin, imperatorlyk soňky adamlaryndan birini meýdana goýbermäge karar berdi. Flawius Aetius. Attillanyň çagalyk dosty we iň soňky Roma generaly. Giren hiç bir söweşinde ýeňilmeýän Aetius uzyn wagtdan bäri türmededi we tekrar goşunyň başyna geldi. Çagalygyny hunlaryň arasynda geçiripdi. we olaryň söweş taktiklerini hem gowy bilýärdi. Ol wagta çenli Ýewropada bolan iň uly söweşlerden biri bu iki general arasynda Fransiýanyň demirgazygynda, Katalan obasynda boljakdy. Segsen bir romaly we birnäçe esgere garşy ýüz müň hun we dürli barbar kowumlary bolan esgerler Katalan obasynda garşy-garşy geldiler. Attila bir şamandy we her söweşinden öň Palmandan geljekler hakynda bilgiler isleýärdi. Bu gezek Palman bir generalyň öljegini we bir baştutanyň gazanjygyny aýdanlygynda Muňa gaharlanan Atilla Palmany hem öldürdi we soňra söweşe başlapdy. Bu söweşde hem Aetius, hem Atilla, hem-de beýleki kowumlar söweşdiler. Günümizdäki ýazgylara görä, aralyksyz dowam eden on sekiz sagatlyk söweşden soňra iki goşundan ýüz müň jeset meýdandady. Söweşiň bir gazanany ýokdy. Emma Atilla Fransiýanyň içindäki saparlaryny durduryp, goşuny täzeden toplamak üçin yzyna gaýtmaga mejbur galdy. Bu, Romada günler boýunja gutlandy. Emma romalylar hun goşunlarynyň tizliginiň hakykatdan hem parhynda däldi we bir ýyl soňra Atilla has uly goşun bilen bam-başga bir ýeri nyşana aldy, imperatorlygyň merkezini, Italiýany. Hunlar Italiýanyň merkezini ýagmaladylar. Birnäçe şäher terk edildi. Paýtagt Romanyň gapylaryna gelen Uly hakan Roma şäherini almagyň möhümdigini bilýärdi. Emma Ýewropadaky paşalardan has hem uly bir güýç onuň bilen görüşmäge geldi, papanyň özi. Papanyň Atillanyň öňünde egilip, ellerini öpendigi aýdylsa-da, türk taryhçylary we günbatar taryhçylary bu görüşileniň Içinde näme bolandygyny hiç haýsy hem bilmeýärler. Ikisi çadyrda görşüpdir we görüşmäniň içi syr tutulypdyr. Papa Atillanyň elini-aýagyny öpsedi, bu güýçsüzligiň nyşany bolar we Attilla Romany basyp almaga has hem höweslenerdi. Syr galan bu görüşmeden soňra Attilla Romanyň salgytlaryny iki esse artdyryp, goşunlaryny aldy we yzyna döndi. Wakadan bir ýyl soňra dört ýüz elli üçünji ýylda, elli dokuz ýaşlarynda täze öýlenen wagtynda uly hökümdar öldi. Ölüminiň sebäbi aýalynyň ony zäherländigi asylsyzdyr. Çünki, taryhçylara görä bu ýerde bir delil ýokdur. Aslynda beýle bir zat bolan bolsady, aýaly hem öldürilerdi. Emma bol mukdarda altyn we pul bilen maşgalasyna goýberilipdir. Ýöne Atillanyň ölen wagtynyň ýazgylary bar. Ýazgylara görä bagyrlaryndan gan geldi we agzynyň, burnunyň gan içinde galanlygy aýdylmakdadyr. Doktorlar bularyň hemmesini okandan soňra ölüm sebäbiniň bagyrlaryndaky bir hassalyk bolandygyny, Westirosda görülen meňzeýän bir şekilde bagrynyň ýarylandygyny aýdypdyrlar. Uly hökümdaryň ölümi Ýewropada birnäçe gün gutlandy. Türk däbine görä mazarynyň ýeri bilinmeýär. Bir derýanyň ýatagynyň ugry üýtgedilip, aşagyna gömlendigi we jynazany gömenleriň türk däbine görä ýene-de öldürilendigi bilinýär. Belki bir gün bu uly hökümdaryň mazary tapylar. Ne özünden öň gelen Isgenderiň, ne-de özünden soňra geljek bolýan Çingiz hanyň mazary bar. Uly liderler hemmesi bir takdyry paýlaşypdyrlar. Atilla Ýewropanyň etnik görnüşini üýtgedipdir we bu günki Ýewropanyň kartasyna uly ölçegde ol şekil beripdir. Ol onlarça serial we filmlere tema boldy, hakynda operalar ýazyldy, dünýäde ýaşaýanlaryň sylap ýatlajagy bir adyny goýdy. Imperatorlygyndan galan Ýewropa hunlary soňra Majarystany gurdular. Majarystanyň adynyň iňlizcesi Hungaridir, ýagny hunlaryň ülkesi. Ýazgylara görä, ony gören ol döwrüň taryhçylary onuň daş görnüşini şöýle ýazypdyrlar, gysga boýly, çekik gözli, ýanyk tenli, çal sakally. Orginal daş görnüşi orta aziýaly halklara meňzeýänligi düşünilýär. Emma munuň näme peýdasy bar? Ol ähli dünýäde unudylmajak bir adyny goýup gitdi.